fejn miegħi għandi lil Martin Buħaġar mis-Servizzi Soċjal fejn issa drajtu. Eh, meta jkollna lil Martin eh, magħna soltu jkollna lil Ġorġ ukoll, però darba eh, għandna lilek Martin. Martin l-ewwel qed nirringrazzjak. Nirringrazzjak tal-li qlajnik illum kien hija festa. Għallek tixebon fil-mare. Illum l-anniversarju. L-anniversarju wkoll. Kemm għalaqtu? 32 sena. 32 sena. Alla jbierek. Martin, forse qabel ma naqra fis-suġġett, taħseb li huwa is-sigriet, is-sigriet tal ta' suċċess fir-relazzjoni. Ħanajlek hemm inti meta tilt ħanajt biex inti trid tiċċedi ħafna Ovvjament mhux dejjem għandek raġun inti. Faħna l-irġiel dejjem irridu għax aħna l-irġiel minna li għandna raġun dejjem, però le, tisma' Tara naħseb hija tendenza tan-nisa wkoll li jkunu jridu. Nisa fimni eh, mara tiqpa' marru daqsxejn komplikat iżjed minna. Imma le, ma nawgurala u fimni. 32 sena kien żmien sabiħ u nirringrazzjah tas-sapport dejjem li tatni għax nemmen li kienet kif jgħid il-Malti, eh, jgħid l-Inglisi kienet l-spina l-Malti spina dorsali tiegħi mhm. eh, fil-karriera tiegħi u dak kollu li għamilt. Awguri, awguri lilek u lis-Sinjura. Martin, aħna ħnibdew billi Aħna nirċivu ħafna messaġġi. Ħafna messaġġi ma' telespettaturi li dawk nibatu anka dirett lilkom grazzi lilek u anka lit-tim kollu illi għandkom magħna bil-paċenza kollha twieġbu kull messaġġ illi tirċivu. U tajb li anka ma nħlux iktar ħin u nibdew anka dawn mela, mela. il-messaġġi biex kemm jista' jkun nilħu anka nwiġbuhom kollha. L-ewwel messaġġ jgħidilna għandna mistoqsija ġenerali. Meta jista' ikollu il-vouchers Mela, min jista' jkollu l-vouchers biex jieħu id-dawl u l-ilma bl-irħis? Ok, mela, dik aħna nsejħlu l-energy benefit. Inti ma tix, il-persuna ma tix taqbess l-10,870 euro bħala tul. Tajjeb. Ovvjament hemm l-applikazzjoni, però mhux voucher li ġurnata jinqatalek direttament mill-kont. Li tajb ngħidu li t-telespettaturi jinformaw illi barra li hemm dan li huwa means tested, ħanuża l-kelmek, hemm ukoll energy benefits, li nsejħulu aħna humanitarian, jiġifieri jkollok persuna li minħabba kundizzjoni medika tagħha taħli ammont ta' konsum ta' dawl. Fekk kollha xi magna partikolari qed tuża d-dar biex tassistija mhm. fil-fikura tagħha. Ara dan li tisir applikazzjoni apposta tiġi evalwata minn bord U jekk il-bord jgħid iva din għandha bżonn din il-tip ta' assistenza, allura aħna ovvjament noħorġu l-energy benefit fuq bażi umanitarja. Għamur għattini messaċ, mela jina jidna jina pensjonant u għandi 1194 euro u 94 ċentezmu biex nara jekk kienix taxxabli. Ċempilt wieħed ħamsa tlieta u qaluli li rrid naqbeż it-tmintax-il elf ewro biex ikunu taxxabbli. Ekku, jiġifieri bl-ammont ta' pensjoni li għandu, jekk tagħmlhom times 13, 1100, mhux se jlaħħqu l-tmintax-il elf ħames mija u xi ħaġa oħra. Mhux qed niftakar eżatt iċ-ċifri ma' 18,500 euro. Jiġifieri jekk dan bil-pensjoni li għandu mhux qed jeċċedi dak l-ammont mhux se jkun taxxabbli. Mela, għandi 828 pensjoni. Għallunna li l-pensjoni tinħadem tu terz tal-aħjar 3 snin mill-aħħar 13 sena. L-aħjar snin tiegħi kienu l-2011, 12 u 13. Tista' tiċċekkja li jekk jogħġbok? Iva, biex nispjega wkoll qabel ngħaddi għal risposta ta' sinjur meta bnidem jaħroġ pensjoni naħdmu fuq l-aħjar 30 kif qed jgħid minn tulet qabel il-1962 Naħdmulu fuq l-aħjar tliet snin wara xulxin kif fil-każ ta' dan 13-il sena, fl-aħħar 13. Issa inti mhux se tiqpa' dik il-pensjoni jekk sar collective agreement ta' fejn kont taħdem u inti qatt ma ħatibqa' birra li ħriġt għax jekk inti kont taħdem f'post li kellek mit ewro paga u llum ġiet 150 ħadu ntuk it-tuters tal-150. Fil-kastrazzjoni iva kellu raġun, ġi revised il-każ u ħa jirċievi l-arretrat jekk Alla jrid ukoll mal-pensjoni li jmiss u mhux se jiġi ntaxxat fuq l-arretrati għaliex it's not fair jirċievi ammont ta' arretrati u mbagħad nintaxxaw fuqhom għax kieku ħadhom fi żmienhom ma kienx ħa jiġi ntaxxat. Ekku, ekku. Mela kemm il-darba smajtkom titkellmu fuq il-mezzi tax-xand fuq it-taxxandir eh, fuq il-pensjonijiet m'hemmx taxxa. Jien artirajt mix-xogħol fl-2017 u dejjem ħallast it-taxxa fuq il-pensjoni kemm fuq tas-sigurtà soċjali kif ukoll fuq dik tat-teżor. Tista' tispjega li għaliex jekk jogħġbok? Ekku, is-sinjur qed jgħid hu stess illi għandu żewġ pensjonijiet, waħda mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali u l-oħra tat-Teżor, illi meta tgħoddhom flimkien qed jaqbes it-threshold li semmejna fil-bidu illi minħabba fihom allura ħieġ intaxxat. Jiġifieri mhux bħall-ewwel wieħed li għandu pensjoni waħda minn għandna biss, dan għandu pensjoni minn għandna plus mhm. tat-Teżor. Se meta tgħoddhom flimkien qed jaqbes it-threshold illi allura ħejġi suġġett għat-taxxa. Mela, jiena suppost ħadd il-massimu tal-pensjoni u kull żieda tal-gvern dejjem ħadthom. Issa sirt naf waħda armla li għandha pensjoni aktar minni. Jiena kelli nieħu l-massimu, kif hemm pensjoni akbar minn tiegħi? Naħseb dan huwa l-ikbżiet żball li jsir minn kull min iċemplilna fuq dawn il-programmi. illi namlu paragun. Konni namlu paragun. Iva, ma tistax tamlu paragun. Għaliex anke jekk jina u inti, Brian, konna naħdmu fl-istess post. Kenna l-istess kariga u jina gbar minnek għal spiċċajt qablek. Mela minħabba illi illi fit-2010 date, sa 2010 date konna natu two thirds ta' zjida li għetik gvern fil-pensjoni. Wara 2010 date binatu iż-żida sħiħa, pero bicċa tkun fil-rata u bicċa konna nsejħula fil-CLBO. Mela jien jekk spiċċajt qablek, għandi akkumulat 10 snin għall-argument jekk spiċċajt 10 snin qablek. Żieda tas-CLB jew matul dawk l-10 snin. Inti li spiċċajt dis-sena mhux se jkollok bħala rata ta' pensjoni tkun l-istess. Imma jien akkumulajt dawk is-CLB jew tkun ħadthom fil-paga. Ok? Imma dik id-differenza li għandha s-sinjura, probabbilment, illi eh, spiċċat minn eh, għandu pensjoni zjed minna spiċċa qabilha u akkumulaw dawn l-ammonti. Tkun dinja naħseb huwa għana nieħdu anka talima minna wkoll li għandna ma nistgħux tikkumpara x'tiskanta kemm ikun hemm affarijiet żgħar li iva. anka jbidlu d-dinamika wkoll anka tal. U mhux li semmejt biss, ejja ngħidu konna l-istess pagi u inti. l-istess grad. Però għal xi raġuni inti kellek snin ta' bulol inqas minni għax kont taħdem barra l-pajjiż pereżempju. Għal inti jista' jkollok ir-razza l-pensjoni għandi hemm ħafna fatturi li min jikkompar ikun qed jagħmel ħażin. Mela jiena u r-raġel pensjonanti tnejn. Jiena spiċċajt eh, fl-2005 u r-raġel sitt xhur qabli. Meta bdejna nieħdu l-pensjoni, meta bdejna jaddu l-pensjoni jien li r-raġel naqsulu 30 lira għax qalu li issa għandhom żewġ pensjonijiet. Meta jmut l-ewwel wieħed minna, min jibqa' ħaj joħodhom dawk il-flus. Mela, hemm pensjonijiet li meta eh, il-kopja ħajbdu jihdu pensjoni tnejn, iva tonqsilhom ir-rata. Fil-każ ta' sinu taqsitlu bi 30 euro, mhux 30 lira. 30 euro. Li jispiċċaw. Mela, issa jekk jiġini qes minnhom xi ħadd, aħna dejjem ħanatu jekk għandek għamejja ngħidu għandek armel u għandek raġel illi miet illi kellu pensjoni ta' 200 euro. Il-mara kellha pensjoni ta' 150. Ir-raġel ġie mejjet, ir-raġel ġie nieqes. Mela aħna mhux se nagħtu lil mara għax kellha pensjoni ħanħlu bl-150, imma ħantuha l-ola pensjoni kien qed jirċivi il-partner tagħha. Jiġifieri aħna dejjem lill-applikant ħan tuħ l-ola pensjoni illi kien hemm f'dik id-dar. Tawħat minnhom li qed jirċivi. Jiġifieri iva ħadd jieħu l-pensjoni sħiħa jew tibqa' tagħha jew jieħu tagħha. Issa fil-każ li jiġi nieqes xaħat minnhom. Mhm. Għax infatti dik il-mistoqsija kienet hemmhekk x'jiġri. Mela tieqaf mela jiena u l-mara. Mhm. Naħdmu tnejn, jien għandi 200 euro pensjoni u l-mara għandha 100. Mela jekk ġejt nieqes jien tieqaf il-100 tagħha u tieħu l-200 tiegħi. Jekk Meta ti ħadd jaqaf il-mija tagħha u nibqa' bil-200. Imma l-dipartiment dejjem ħajati lil dak li bqa' ħaj l-ogħla pensjoni ta' waħed minnhom. Ta' waħed minnhom. Ok? Mela, nixtieq nistaqsi lis sur Buħaġar, jiena kont naħdem part-time self-employed. Ehm, ta' 63 sena ħadd il-pensjoni u bqajt naħdem sa 65 sena u bqajt nħallas il-bolla. Il-pensjoni suppost li tiżdiedli jew le, għax hawn min jgħidli li iwa u hemm min jgħidli li ma jafx u nixtieq li jkolli risposta eżatta. Eh, mela, jekk meta nħadmitlu l-pensjoni nkun ħareġ blola average, ġifiri dan ikun ħallas il-bolol kollha li hu kien dovut ħallas, mela mbagħad ħanaħdmu l-pensjoni skont id-dħul li kien qed jiddikjara. Issa jekk il-fatt li kien self-employed, id-dħul li kien qed jiddikjara kien wieħed baxx, mela ovvjament it-two thirds kien ta' dak l-ammont li kien qed jiddikjara. Ġifieri s-sinjur li f'dal każ huwa ħareġ full contribution average ngħidu li ġifier ħareġ bil-bolol kollha, ħdimni mbagħad morna għax kien qed jiddikjara. Hemmhekk ma kienx kellux dikjarazzjonijiet għoljin. Allura ovvjament il-pensjoni qed jieħu hija relatata ma' dak l-ammont li dak kien qed idaħħal. Jiġifieri hawnhekk niġbed eh, daqsxejn l-attenzjoni għal min jaħdem rasu. Illi eh, jara x'qed iddikjara sabiex għada pitada il-pensjoni tasal għal kulħadd. Mhm. Għada pitada jkollu pensjoni deċenti. U ma ngħidux isma' hemmhekk kan nagħmel daqshekk mhux se jaqbadni taxxa l-gvern. Għax imbagħad tħallas għaliha meta tiġi tirtira. Mela jiena kont nieħu ħsieb il-mamma tiegħi u mietet. Meta mort ngħidilhom biex wafqu li kollox is-servizzi soċjali ħadd l-opportunità biex insaqsihom dwar il-bolol tiegħi għaliex jiena kont applikajt peress li jiena kont nieħu ħsiebha. Jiena qaluli li ma ħallast il-bolla u skont is-sur Cremona fuq il-programm Niskata suppost li min jieħu ħsieb il-ġenituri jitħallas tagħha. U naf li jekk kienu qaluli min kif qal kif kien qal waqt il-programm. Grazzi ħafna. Mela, ħanibdu għaw bieċa bieċa din. Mela, eh, fit-2023, minn din is-sena, irranġajna il-mod kif jiġu ikkreditati vodri il-Dipartiment jibqa' jħallastek ħanuża l-kelma il-bolla meta qed iddur b'xi ħadd. Minn qabel konna trid toħroġ beverage ta' 20 sena, fuq il-karriera tiegħek tax-xogħol qabel waqaft biex tieħu s-CRA jew l-ICRA, issa niżilni għal 15, jiġifieri ċ-ċansis li bniedem kompli jitħallas il-bolla huma iżjed. Jekk bniedem qatt ma ħalla ma kwalifikax minn dat-test, xorta ħantuh erba' snin. Jivri, bniedem qatt ma ħadem għandek ġuvni ta' 18 sena bda jdur bommu. Mela dan għall-argument qatt ma ħallas bolla dan għandu erba' snin, garantiti mid-dipartiment li ħallas omlu. Fil-każ ta' sinjura jew sinjorina, hemm bżonn, anzi aħna morna l dila ħanibatula tentative assessment biex ngħidu smara, inti mhux se tissodisfa eh, ammont ta' bolol għax m'għandix bolol biżjed biex aħna nkomplu ntuk il-credits maddiċ minn dak it-test tal-15 sena. Mela raħan nibatula tentative assessment. Fejna nisma' jekk inti taħdem X amount of years, ikollok ċans bl-erba' snin oħra li ħantuk li jkollok pensjoni. Ġifieri ħadd tirċievi jittra minn għandna fejn ħan nkun qed nispjegalha xi trid tagħmel ma tagħmilx, jekk jogħġobha titwal fid-dinja tax-xogħol, aħna ħanżidu l-erba' snin oħra bollha. Okej? Tajjeb. Mela, ehm, għandi l-mara tiegħi tieħu 220 euro fix-xar u ħadet biss 12 euro żieda fix-xar waqt li kulħadd ħa 50 euro kif suppost. Tista' jekk jogħġbok tiċċekkja li għala? Mela, 99 percent il-persuna kienet tgħix barra l-pajjiż. Għaliex biex qed biex ma tiħux iż-żieda mela bdew minn hawnhekk. Kull żieda tal-budget nettina ta' sħiħa lil pensjonanti kollha. Ma natu sħiħa biss meta ikunu dak li aħna nsejħulhom RAs, Reciprocal Agreement. Jiġifieri, il-persuna tkun ħadmet barra l-pajjiż, fl-Ewropa, jew inkella ma dawk li għandha bilateral agreements bħal huma l-Ingilterra issa, il-Kanada u l-Awstralja. Mela, persuna li tkun ħadmet ħames snin hawn Malta, jekk tiġi biex tapplika l-pensjoni ma ntuwix. Għax tu ma trid tissodisfa 10 snin bolla mħalsa minn xogħol. Umbat kif spjegajt ftit qabel li tkollok 15-il sena oħra bej bolla mħalsa u ikkreditata. Fil-każ tas-sinjura m'għandix da. Imma qed tieħu pensjoni għaliex għax oddejnila il-bolla li ħalset f'pajjiżi barra minn Malta li magħhom għandna ftehim. Però mbagħad ma tistax inti bħal mela persuna ejja ngħidu inti, Brian, mela b'14 sena bolla ma tajnikx. U di, għallura b'ħames snin tajnija. Imma tajnija bis saħħa ta' reciprocal agreement, imma mbagħad ma tistax intik iż-żida skar li kun tal-gvern, intu l prorata skont dawk l-ammont ta' snin li tkun ħallas bolla u Malta. Ġifiri, anka kun hemm persuna li għamlet anka żmien tgħix barra barra minn xtutna, mhm. dok jisom ma jintilfux, le? Le, eh, ħagġibu eżempju, għandek persuna li ħadmet 10 snin Malta, 10 snin il-Germania, 10 snin l-Italja, 10 snin l-Ingilterra. Mla i, meta tasal għall-età tal-irtirar ta' dawk il-pajjiżi għax mhux kull pajjiż għandu l-istess età tal-irtirar, hemmhekk tista' tagħmel talba sabiex ukollha pensjoni minn kull pajjiż. U kull pajjiż ħajtija porzjon ta' kull fejn ħadmet. Marti, min irrit iktar informazzjoni, għax dan tiskanta b'daw il-messagġi kemm inkun għedin nolqtu anka servizzi, servizzi differenti. Pero jina naflantkom il-websajt li updated ħafna iva. ukoll, ehm, bli millem diversi mezzi kif tamlu kuntat, kif tamlu kuntat ma'kom, u vera nis effiċjenti, eh, għax verament tinqeda kważi kważi mill-ewwel, min irid iktar informazzjoni fuq dawn is-servizzi x'għandu jagħmel. Mela l-ewwel ħaġa l-appell tiegħi huwa ma noqogħdux li għadu Fsieħ kbir fil-gazin jew ħabiba tiegħi għand tal-grocer. Għaliex anke aħna nisbaljaw aħseb u għara minn qatt ma jkun ħadem u jkun qegħdek l-esperjenza tiegħu li tkun differenti minn dik tiegħek. Kif għattajib inti iva għandna l-website tagħna fejn fija għandek l-informazzjoni mhux biss kif tkun eliġibbli, imma kif tista' tapplika, eh, għandek is-sitwazzjonijiet kollha qegħdin hemmhekk. Jekk inti ma tkunx sodisfatt, tista' ċċempel 153 jew inkella tagħmel anke talba ġo wieħed mill-hubs ta' service.gov u jekk forsi anke l-uffiċċja li temmek mhux jkunu kapaċi jirrispondu dik id-domanda huma jibgħatu email lilna u aħna ovvjament nirrispondu dik l-email sabiex jikkuntattjaw il-persuna u jgħaddu l-informazzjoni. Martin, għawek anka għanniħu anka spunt mill-lettajt inti u koll, aħna u koll jistaw jibatuna daw l-istess mistoqsijiet l-inna u koll, aħna minna ħatana nibatu mill-ewel anka l-dipartiment ta'kom, jina naf u koll li anka hemm nis li huma edin emmek u koll anka jaħdmu anka fuq dawn il-request biex li nibatu aħna stess, pero importanti ħafna li meta tibatuna xi mistoqsija, Jiena meta nkun għaddejja u qed insaqsi l-mistoqsijiet la nkun qed insemmi ismijiet kuljum, mobile numbers, ID card numbers, ma nkun qed insemmi xejn minnhom, però ovvjament dawn id-dettalji aħna ħajkonna bżonnhom. U iktar kemm ittuna dettalji iktar aħjar għax mbagħad hemmhekk anka Martin u tim tiegħu kun jistgħu anka jipproċessaw u jifmu naqra iktar il-każ ukoll. Ġifieri importanti meta tibatu messaġġ dejjem tinkludu l-isem kuljum, il-mobile number u anka n-numru ta' l-identità biex imbagħad aħna kif ngħadduhom lid-dipartiment anka ta' Martin ikun jistgħu jipproċessawhom u kun hemm drabi wkoll anka fejn għamiltu anka kuntatt iva, iva. kuntatt magħhom biex tieħdu aktar informazzjoni. Martin, jien ringrazzjak ħafna li kont magħna, minn qalbi naw nerġa' nawguralek ukoll happy anniversary lilek u lill-mara, għandkom xi ħaġa pjanata llum jew kellha. Il-programm tmoni biex imkien fil-għaxija. Ekku, jekk jrid. Tajjeb ħafna. Martin, grazzi ħafna li kont Grazzi tal-istament anka fil-kun fil-ġimgħat li ġejjin, aħna minn hawnhekk ħammur għal ftit riklami pawmana.